mwanasikana funga kuoma kweupenyu zveupenyu tarira mwanangu mwanangu hariruya amen zita rako baba ere mwana kovana neremweya mudzvene amen Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka, Mwari waYakobe, ndaapfugama kwamuri Baba mukati memangwanani ano ndaikumbira sununguro ndaikumbira iyo vhenekero baba day by day friday yedini mo cry fellow jumanda spinder eri madzibaba makadini mafara baba makadini ah, tanzwawo nekutenderera mune rimwe sango tava nenguva tichishaiwa pokubuda napo tatova nonguva refu kwazvo zvisingaiti tiri mukati mesango rino zvino hatichazivi kuti tobuda sei kuti tikwanise kusvikawo kune dzimba kune vanhu aiwa tinotenda baba muona makafamba makadai makakudza nerodzimaunga henyu mamujuze mekuti musvike mune dzimba anokona mukangotifambe apa ikoko eh, pane njanji iri pane pamberi penyu mukangobira njanji iyo munenge matosvika mudzimba ah, maita basa madzibaba maikoro maikoro Yambutsa vana ava. Yambutsa vana ava. Jesus. Ah. Iwo peri dziko idzi kuzama kudzira kudini. Ndofanira kuzonamata nezvadzo upedzi because eh pakaipa. Eh. Ndambogwa eh paswa kwatochena. Eh ngatichibuda murenje. Eh. eh.

Ndiise rimwe bed apa paside apa. Zvino manje Alright, pamwe ndokutotiwo ikawanda miriwo yacho tiwanewo kutengesa tengesa plus nekutodya. Ah, zvacho zvi. Yeah, ndo plan yangu yandiri kuda kuti titoita ipa boss. Hey. haa nzara yatura ya tingadzokorora zvekudya zvatakamborya zuro zviya zvekurya muriwo uri wega pasina sadza mazuva ah, nenzara nditopererwa kuti ndodii tasi tichatongodzokorodza magwani iwaya ah. hmm, haa ah, nhamo yacho yatozotirova tatova chiseko kamuno muraini mese munhu anotoita sa achatokutiza paunosangana naye tofunga kuti pamwe uda umukumbira zvinhu zvacho zvinhu zvacho zvakatiomera mufunge vanhu unoti zvichatwasanuka rini ah apa kwatiri kushanda uku ukangoenda kukanoshanda vanhu vacho ah pakaipa havasi kubhadhara zvichaya kuti imhemherero here

ukaenda uri bosi kubasa wakapfeka zvinhu eh, zvakaita eh, bosi mapepa zvinotadza kuzonatsoona ona imimi mai jonasi mhm. pana pane nyaya ah. zvakaitika nezuro ndichisvika pamba vanhu vafara nazvo ndingiri murumu pane munhu ari kupinda mutena akapinda musikana makamutaura musikana yandoziva muno maatopindi kana muno maapinda anotozia ka mubedroom anongoita zvaanenge achiita o oh, hapana akambopinda but zvisinei madaro ndichamutaurira kuti muroom mangu mundoita munamato eh, saka munongoziva ndiri munhu wekunamata saka ndadaroka ndakungoti nyepinda imo mwari wangu wakabva watondudza feeling yangu haina kumutora mushe

Mm, ndine zvandakavata ndichifunga madeko mavata muchifunga izvo ndingatoti ndatova nenguva ndichizvifunga oredi fungoti ko tadii tamboinda kuharare kuharare manje tosvikira papi tosvikira pamba pani maizwi pamba pani unotsvaga kana kumba kwabamukuru oh. onaika pano tiri kuchengeta tiri kuchengeta kebeni yemunhu mangwana anomuka kana kuti ati ndauya kuzogara pamba pangu toendepi totangira paini mwana bamukuru vari kutaura nezvavo bamukuru bajonasi bamukuru bajonasi ndo vari kufungirwa kawo kunzi ndo vakauraya baba bcause parufu pose paya paya ndo vakaprovidha zvinhu zvese vakaita sei ndo vakatenga boxi vakanouya nechikafu zviizvii vanhu vachikodi nguva doko doko tu vhiki mbiri ndokutoti ah ngatitei magadziro ababa ah, ndokumira mira ndokudii ndokuya nezvinhu nguva duku duku futi ndokuya nedombo ndomunhu woti tiindeyee havambotifungi havambozivi kuti tiri kugarepi tiri kuitei kubva zvandakavafonera kare foni yavo yakadaigwa hameno nerimwe zimunhuwo zvaro ichiti hanzi havapo havapo vabuda inoyi yaingodaigwa nerimwe zimunhu izvezvi chifoni chimbudzi changu chafa kana ivo kumbosvikawo kuti tiripi kutsvaka kuti tiripi havazvizivi izvozvo mna hangu handioni senge zvese zvamunotaura zvine basa zvekuti vakazodai vakazodai vane mushonga vakadai kuti pamwe vane mukana zvinhu zvavo handi unoona pakafa baba apa chinguva chidiki diki tichingobva kurufu ikoko ndokutouya zvichinzi hanzi akatenga zimota ziguru zigd 6 tete maisirivia vakatondiudza futi zvikanzi vane mapicture avakaona pawhatsapp yavo zvichinzi vane zimba rakaturikidzana kudai ziguru ivo mukoma wauri kutaura ivavo Mm, ungovafungirawo asi ini handimbooni ungati pane chakashata ini vanotonzi vane magonyeti futi mata ipapo after pakaitika parufu ipapo saka ndiye munhu wamuri kutirambidza kuti tiende kwaari andi amusi kuona kuti ndiko kune zambuko redu unobatsirwa ihama yedu mukoma wako iwe waunoteera angakuitei

anti tine nyama bika yadzoka varamba kumwa tiya yadzoka eh, but tasiya tipotoka unogona kuzoitora eh. anti nhasi nachikumbira kakuti mubvise kamakapu isa umbonatsoa cleana mucleane mumuzi mangu ageza isa manyanya tsvina yacho unoda umbotiwakasara kudai zvinoita zvinoreruka Anti ndaida kukudza ndaida kukudza ndaida kukudza iro mbiye iro iro mbiye iro. Eh, andaka kutora kuti bedroom wangu apinde. Eh, kune room irimo zvikaya. Saka murume vafana kutopinda. Ayo handipinde ni mama. Ndizira. Ndinongopinda maroom amakandidza chete mama handipinde. Handizira. Musapinde mimi ngoita izvi basa kwandaka kukudza chidokwa mungu shandira munhu. Ikoko. Handizira. Eh, musazokana. tomboita plan ubikire chimwana poriji svupfu sviya swawakasiya swawaiti sveporiji yemwana sviya chingotoita plan umbodi poriji randamubikira ndatomubikira poriji rachapa ranga risina shuga mwana wangu atodyira nhamo chaiko kwashi dzoga dzoga akuda sadza zvamurume mukuru angaswerera poriji kubva ribude rivire achidyaakuda sadza poriji racho rine munyu munyu chete apa matinhera anoita saka e eh, haa saka pakashata tohei konasi ndakashanda hangu kwamaiuko pamusoro pandakashanda kuchera mvura pawakati kanochera mvura zviya kuchicherera mai vaya eh, vanga vakanditi ndiuye nhasi saka iko ndatombonoteera chikwereti changu kuti tingabatsirikana sei tonati vangaashuwa chimboinda pamwe vangatipowo chidhora tikangoti

Mari iye yandakashanda. Mari iye mama uya. Kuti ndinoiwana ba? Handika handisi kuikwanisa nhasi. Madzimai musadaro. Babi. Alright, saka padhona racho hazvigoni here kuti mungondipimirawo kana kawo. Mama tindimisirei hupo. Ndikurinani tinobikira vana kasadza masikati kudai. Ah, kana uri hupo rega ndingokupimira yangu. Zvinondoziva kuti ndopima wakawanda zvakadii padhola racho. Ah, Ndinotoziva kakuti padhola munoisa wakadii. Rega ndikokuisira yangu. Hashuwa ah, munenge matoita basa.

muno mune foni namba dzavo eh, ndodzizivaandikatokupai foni mototovabata eh, tovabatangatibvida tovafonera bcause tiri kutovada kanekukasika namba dzacho munodziziva eh. isaito vafonere tovabata hallo sekuru iye ndakambonzwa muchitaura kuti nhau dzebasa saka kunoku ndariwana basa ee ee ee kana mutori nayo huyai kana kutopinda murodhi nhasi kana mangwana muchikwanisa ee auright zvakanaka homu kubva kumasowe

Mainzwi, madzoka? Ah, ndadzoka. Zvaita? Ah! Wazo hofu? Eh. Ah, uone bu. Ndakashanda zvoku. Ah, ah, ah. Ho, wazopuwa upfu.

Ah, asi baba izwi upfu ndiwo hawo tauwana moto huni manje tobika nei zviuni zvandabikisa aporiji rauyu mangwanana handifungi kuti zvichakwanei zvapera zviuni zviya zviya zvatakatema zuro zviya hazvichakwani izvi zvasara zvishoma hazvimbokwanisi kubika sadza izvi ah, maizwi ah, saka rega ndimanye kwacho tinoti tinotsvaga zvinhu zvake ngonotema tema kawati pamabhiriti apo ndinoona kuti vangatadza kundipa zvimapuranga here paya ah, rega ndimanya shamwari asi zve musati mainda muzoti chii nenyaya iyayo kwaharari baba isu munopaona sei hmm, nyaya yawaramba wosimbirira pamwe kune chimugogozi unofara kuteera ukanzwa mumwe wako ongoramba achikukuti handei handei pamwe kunogona kune chimuko rega tiite plan tinde saka manje nyaya yemari manje mari yacho toiwana kupi manje mari yebhazi eh. ndai ndofunga kuti murume weyo wakatakurira zvinhu uya ko ukambomutevera anga kupi chimari handi akati achakupa oh, muchinda uya eh. mm, ah, saka rega ndimanya watoita basa ndandato hey, muziva chikwereti chacho achagarisa ndatopedzana tokanganwa ndichingoramba ndichingoenda ko everyday ndotopedzana atopera fuel eh, bhutsu kupera kudai ndichingomutera pa ndobhutsu imwe aiwa chimbotererai arega ndiindeiko shuwa simatobvuma toenda shuwa haa ngatingoenda wasimbisa nguva yakareba kudai aiwa aiwa handei Ndona ngati pane zviri. Komana tatambura. Ona kurarama kwakaoma sijaya. Zveupenyu wotozunga dzisimbe. Ona kurarama kwakaoma hanzvadzi. Zveupenyu wotozunga dzisimbe. Ndandichifunga kuti zvinhu zvangu ka pa ndinotanga nema nemasupa nema nemaskati ehe but ehe nekuti bhawa ma maybe zvekuma next week nei ndatopedza basa ehe ya ndorangotanga nezvinhu zvekungoti vanhu vangove vogari vachiita chi ah, vaite vanhu zvinhu zvavo vachidhakwa aorit ah, iri bongoman wauya nechilebo chakanzi ka green delta chiya chiya ndo chandiri kuda orit aiwa tapedza nditika ah! maswera mushe panapa anditi Ah, kudaro daro isu. Ndino kumabasa. Aiwa, tatiriko. All right. Mhm. Tatiriko tafamba naro. All right. Mhm. Famba naro but bawa kuma next week iko. Mhm. Fana nge ratopera takutoda chi. Zvikuti kushando. All right. Eh. Ah. Saka zvava zvatondizimai. Eh. Ko mukomana yataida koyo. Okay. mukomana wacho manga mati titsvageya ndakakutaura nemusikana akabatana nasekuru vake zvisine paatofona nezuva saka anzi vanoya mangwana oh, aiwa ukuzvi hazvi next week anomamana ndatofona ndotofona udeota kuti wave nemadoro acho nechichichi saka naatouya ani mati anosvika mangwana tinongonotaura futi kana mukomana wachitamuona tokunotaura naye titsvagira vamwe mopeople or it eh, eh, natsofamba zvakanaka aiwa ah, no problem ndidii ah, asi baba mona pane nyaya iri kundinetsei ndizoti chii chiri kunatsoitika manetswa neivona munoziva here kuti its almost every day zvogara ndichirota mwana wedu jonas nasekuru ah. ndinogara ndichivarota but vanoratidza kuti vanenge vachishushikana kana ukaona zviso zvavo vanenge vachitoerera kana misodzi vachiratidza kuti pane zviri kuvashupa zvichivashungurudza saka ini handichatozivi kuti chii chiri kuitika haa mamwa kungori kuti awo andi vanhu vatakabhorarama nawe nayako mwana mukangodaro tanzi kungorota kurota unoziva kurota mufi kwagara hakuna kunokuita zvakanaka ko kuzoshushikana kwekuti vanenge vachibuda musodzi uku zvorevei ha e, mwana ndaingochemawo here ah. mwana aichemawo asi akana zvichinetsa inawo yekuti muri kufungawo zvemwana ndiwo kana ini nhama dzichingotiona nhasi nanhasi mm. e, tongoronga zvemwana e, kuronga zvemwana hongu kazvedu tagara tiri kubhadhi hapana sinzi zviri kunetsawo nemakore manganetsi tikungoshingirewa but zvekuramba ah, isusu tichitonzwawo mabhaibheri anotaura vanhu kuti eh, abrahamu eh, nasara vakaita vana vaita se vachemberi iyo ukangovawo nechiwimbo ichocho kuti tinoita vana but zvimwe zvinhu munozvitora zvenyu zvinhu zviri simple but zvine zvakangoma maitikira azviri kuita every time sei ndisingaono vachifara nguva yese vanoratidza kuti vari kushushika pane zviite kana unoziva munhu anenge afa zvake unonzi hapasina chaachaita unotorodaiakana udo wanga uri upenyu munhu anenge aine zvaanenge aida kutotaurawo kana kuti kudii inhava yekuti vanhukadzi mukarota hupedzi vanhu vakafa muneka kuvhunduka ini ndotozorota tovarota but handikuudzei pamba hazvizvo zvekuti zvekuti ndokuudzai kanganiwa muroteri kana muchitodona kana kurota vanhu vakafa zvakakuomere zvenyuramba zvenyu muchingondikutsva voswera muchitya vanhu ava vakafa eh, vakafa inguva inguva

Aiwa mabasa ari right ayo. Amwena ana gogo nana sekuru musha uko. Ah, vanofara zvavo. Handiti ka? Ah, vakatofara vachinzwa kuti muzukuru awandira sekuru wake basa kuno kudhorobha. Handiti ka? Apa ugona iwe musi wawo kafona ndine zuro zviya ndisi. Eh, nezuro. Iwe ndanditori murenje ka. Ndakatorota hope dzandakarota ndiri murenje ndichitonamata nezvebasa. Eh. Saka nditonota hope dzangu dzinenge dzine rudziro because handikutonayo ndichingodzika murenje. Eh. Ndichingosvika pamba pamba ndasvika so. Eh. ndikutotambira foni yako kutoti kunoka wandiwanira basa orit aiwa mwari aka eh? aiwa kana kuri kunamata kwandiri kuita aiwa basa ndiri aiwa aiwa basa riripo shuwa basa riripo shuwa ndokwandoshanda kuno ndipo pano ndipo panogainake shamwari ah, ndipo pano apa ukuona vanhu mashandira vandiita kumuruzeko eh? vanonzwa nini gore rino ndapinda muguta kudai so Ah, munombovatsvinyirawo zve eh, zvinodiwa eh, ndokwandoshanda ini ndokwandoshanda ah, yebwari nepapa mm. eh, aya mando anonzi mauye acho yaya eh. aiwa iyi tv tv plasima Eh. Eh. aiwa handiri nani ehe ndopandoshanda pano ehe toshanda tese kutoitira kuti zviite ehe ayo mwari vakunzwa ishuwa apa mama vabuda tete vaenda kubasa e saka tinomirira chi tomirira vauye vanouya mazvawo mai manje ah, saka ndamirira hangu bosi ndandanzwa muzaka handiitika kugara kumusha kunorwadza kumusha kunorwadza ah, kumusha kwai life eh zvakaoma saka ana gogo wakusvigonawo sei kumusho tango timbouya timbotsvaga tsvaga tiri kuzoona kuvatumirawo madhora pondo ya ee ndizvozvo timboonawo kurarama shuwa timboonawo kurarama pamwe aa but alife alife yakaoma yakaoma hafanike kumaruzevha uko kumusha uko hamuno mudhorobha zvinenge zviri nani zviri nani mm. eh. saka rega nogona kutsvagira ikadrink mkitchen ah, eh. unenge watogona ozipauru pacho ei pamba tooma eh, ane kufamba kupanenge paoma hazvi kufamba kuti munhu usina mari yakakwana zvishuwa zvinenge zvakaoma zvakaoma kana omana wakomana Ah, kanaiva ah, tikuperekedza vamwe kurarama ume hey, vamwe vachirarama isi tichitawo kuperekedza chakuti tikuperekedza kurarama watodzoka oraiti

kana mukandisiya handina kwekunanga ndasimudza musoro kune ari kumusoro yes kana mafana aiwa ndachandafarira ndechekuti iwe wauya anditi ehe kuya kwawaita ndekuti panapa basa ravaunyanda uze ndiri kushop workshop ehe but for the meantime shop yangu haisati yaita se yapera Eh, saka shop zvaisati yapera bhawa wofanira kunge uri pana And, eh, vana pa ndiri munhu wemabhizinesi saka vanhu vese kudomarotoziva kuti ah, mudhara yapinda sane ndichityira kuti sikiri sinzi wabudai suka eh, madam anenge ari wega panapa kuona kupindirwa vanhu wobhuka mbavha dziri kupinda konda kuba ya uniform kamvona

kubvomitisana pasisina vanhu saka izvi zvi manje mari yeso muri hama nehama ndo vananza kufara kuti aiwa ha hamuzoiti misikanzo right then mumba umo uchanzi waona amai vako but ndadidi kuudza semukomana ligarira kuudza mfana wangu ndiromance ngatodipinda

tobvunza papi kobasa racho ha ah, ndaona tarira musango chete nasa mbobvunza apa apa pakanaka naka makadiko wana madha ha ah, tosimba ai tiri kutsvagawo pane basa chero chero remugadheni hamunawo pamozi wo pamongo pamakanzwawo panoti panotsvaga vanhu vane basa allright maita basa

chivanza chinonakidza zvacho zvangu ndakagara so ngoringa ringa chingoonera onera ah, rega zvinzi harare yakanaka zveshuwa ah mambo makadii ndinofara baba makadiiwo ah, tosimba tiri nani arisei pamba haa ah, pamba kuri nanamene kuri sei kunobvira ah, kuri right tinokwasha wakabasa basa yeah. mabvepi Ah, takabva chiredzi tatova ne three days tiri muno muharare takambotendera tiri kutsvaga pamba pamukoma wedu eh. saka haa nhasi ndopatozongo tirega tiite zvekutsvaga basa kozi mukoma wacho tawashaiwa kumba kwacho hatizoti dzimba dzakangowanda zvisingaiti muharare muno mukuchifamba tichibvunza mazita hapana kana vanhu vari kudii vari kuvaziva komimo kutsvaga munhu unge mombe seko muguta reharare rakatokura kudai so amuna namba dzavo i ah, namba dzavo dzakarashika muchifoni chataiva nacho hatina kana chifoni pano saka taakutongofunga kungotsvaka basa zvedu Alright, kuma ukofamba kunge marwara akudii kudai chiiko? Akuneta mukoma, tabva kuseni tichitsvaka basa iri. Atenderera ende harisi kuwanika basa racho. Ah, Mukoti basa mimi makatipawo basa mimi matigonerawo mukoma. Munenge maita laki nekuti boss wangu mazuva apera aya. Vaidedzera toda vanhu vanoshanda kubhawa kwawo. Asi apa wambobuda manje. sazvateta kuita ndicha hamusi matsotsi ah, maita basa maita basa mukoma hamusi matsotsi maita basa zveshuwa ya ndichati movamirira kana vauya ka eh. ndozvokusanganisa but ainimba handikupinze muchangogarawo neni pandakagara pana ah, maita basa eh, kana vauya ndozoti moonana nawo saka tinorowana tose namai hamunorowana bhozi vaitaura kuti kushopu kwakubva kwaoda kuvhura kune basa rakawanda saka toda vanhu vakawanda saka munogona kurwana mese ku ingotoshanda kubawa amaita basa mukoma zvakanaka pinde yenyu tigarire edu neche pa ipapa mm. aihope hamusi batsotsi zvenyu okay hamungogarawo neche ipapa eh. Mungu karoni cheipapa. Yangu yakatangira pakurumuhwa negavakava pane chama ichifuva. Ndango tisamuke vakaoneka votevera baba kumakuva. Inoguta musi unofa mai nherera. Seni papo ndo pandakapedzira kudya nokudzova. Mune mweya waMwari shu. Apa tamati manje unosvika urongiwa. Ah, rega tionere kana basa riripo. Basa riripo. Basa riripo. Basa riripo.

hakuretu kumkuma eh. tatenderera tichachikutsvagai takatendera tane three days tiri muharari tikutsvagai tishaiwa namba takadzirasha mkuma kutsvaga munhu hama dzesekuatina foni yakabiwa eh. ah, isu kutovhunduka ka tichikuona saka rwendo rwenyu ndirwimwe rwendo rwenyu ndirwei Ah, tatouya kuzokuonai mukoma. Ah. Wakuda kuzoona ini. Mafira seko baba. Yes kani mukoma. Aswera. Ko eh, hanzi vanhu vabva kubva waona kubva. Ah, vanhu wangosvikwa pana pa anti maiti muda vanhu mabasa vanoshanda kubhava vaya. Iwewe uri papo. How come kuti iwe unongotora vanhu kugedhi wopinza mumba direct? Mati mambopedza kumhoresana here nekunzwa kuti kumusha kuri sei? Inzwa. Makutotanga kuita kuti- Right, iwe dai wanyarara zvako. Aiwa, But Mira, mira ndikutaurire. Dai wanyara kana muda kundigumbura nenyaya iyoyo. Uyu mana ake uyu tiri kumusha. Aka madhezi andakakurooraya. Kana ndikarongoza ndofunga unoziva akanditi waroora mukadzi mukuru. Akapupa pfuru kumusha uko achipopota vanhu vese akaziva. handiti but chakundinetsa ndechekuti rwendo rwake nhasi rwakuya kune munhu akaroora mukadzi muhombe kwandiri nhasi ndambokuudza iwe kuti kunokutisaaawingeyo gad yo wafarisi kubva nhasi andidi kuzviona unoita zvinhu zvine authority yangu ini pamba pangu panapa haupinze munhu dere kokarobwa ndakambokuti kudii ayo inonzi mumire kundidzora mire kundidzora dzora imiuyu akandishauda hapana singazviziiwe manake auna ndishaude ndiye munhu waita uri muhombe kwandii ejizenhamba

Mkomana mke. Ah. Uya kuno. Ngoti ko basa mkonga tanzwa kuti pane basa. Zvawe baba. Tokoshanda. Right. Ndudze nyaya yange iri pano yono. Anzi chi? Oh, zvaitika baba vanhu havasvika ndakagara ma Ah, in short, handiti iwo watora uchiti kuti. Ya, waruda basa. Saka zimatoranga makanditaya kuti kushopu kwenyu kumuzoda wanhu basa. kusana ndati vafanodi ndandakatogara navo panze pa ndazongonzwira tsitsi mwana ari kumusana kwavo wekuti change mwana ha ee ndizvozvo hako waita hako zvakanaka but uyu haasi mushando webasa munin'ina wangu orit oh, ipapo ndipo pane asina kuziva manje nyaya yako yakanaka Mm, iwewe manake wototenda maiguru wako neni tatakatolimirana zvekutoti kana zvekuonana tatsingade zvekuonana zveupenyu hwese ndatenda eh, eh, madham wangu ndowatsura ndi iwe shamwari uyu uyu munin'ina wangu asi mushandi webasa vanhu aye ndikuwada uyu ndichangogara naye kutaura kwaitachi amai eh, asi inini zvinonzi munhu regerera mm. manake ah, ah, shuwa maita basa mukoma lopo nekuti ah, mudzimai wangu mainzwa ndiye akatonditi tidi tiuye kuno kuti kati ndi andisingatodii izvo pamwewo mwari waida kuti tidii kutosvikawo pano tangosvika edo madzimai wangu atakazorora tine kamwana kedu kanonzi inzwaka katoone zhara oh. eh. kana mune zvibotabota zviya munogona kungokapa wakane zhara aya orit ah, tafara nokuziva imeni inyaya inyaya dzinombonetsawo mufamily ka ndo advantage yevakadzi muninavakadzi tanzwa nokufamba mm. bhaibheri rinotaura kuti regerera anokutadzira mm. uyezve pavakadzi baya pavaitaura manake ndikuidzokororaka vakanzi vabatsiri chero akaita muhombe uye zvanasa kutibatsira imba kuvaka tadii tadii mabhizinesi ndivava maiguru vako saka zvazvinoita mombe dzedza ndakatenga dzedze ndivava vaingoti isai zvinhu mumusha mm.

Eh, timbotauridze mufamily aiwa tatenda anditika tatenda alright ndatambudzika tinzirei tsitsi tinzirei ngoni tinzirei nyasha baba ndotamba nini manje ndotamba nini uye manake anofa iro gore rino riye nda kuti zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka iro gore rinori tambe naye ndakauya pana ita zvinhu zvangu ndauya ndabwera ndabwera bwera ntuka nyatyaza ira pompano iye manake ngafe iro gore rinori rakuti basa rangu remabhawa muzare mabhawa vanhu vachidhakwa chinwa doro ndikuda mari gore rinori nemazita iyayaya vese vakafa pana anondimukira vese jonasi uri pasi sumudza laki rako newe peter baba wangu ndiri kutaura ndichiti nini gore rino ndamutsa bhawa rangu ndinoda kuti mabhizinesi angu afambe pasina chinofa Iwe tete tinaye iro gore rino ndiri kuda kuti mari ite sonofa iye mana ake anotambura anofa achitambura gore rinori kuti afenetsaona ropa rideuke zvangu zvikuda ropa enda hey. Mwana inoitika. Mwana ake gore rinori pasi. Mwana ake unofa. Mwana ake unofa. Ndadaidza mwana ake. Mwana ake ndiye anoteera vamwe. Mwezo achafa. Tinda, tuka, kadza, mose, pasi, ndidairei, basa rangu ngariende mberi. Ndatenda. Hey! mwana ake ngaafe munin'ina wangu ndiwe ropa mandiri kuuraya ndiwe ropa hapana chinoramba ropa rangu tenda zita rako baba mwanakomana nemweya mutsvene ah, amen tapfugama baba mberi kosu wenyu mukati memadekwanano ndichiisaiwo kutenda baba pamusoro pechipo cheupenyu chamunondipa ndinoda kungokutendai baba nairo basa ramakandipa tenzi jehovha ndaikumbira kasununguro vhenekero baba pamusoro peiwo mushando wamakandipa ndinoziva baba makandipa basa rekuti ndigowanika ndichabatsira nekuyambutsa vanhu asi iyo sununguro nevhenekero ndoyandinokumbira baba ndoziva ndiri ndega handingazvigone jehovha Eri tenzi maikoro. Yei fero wanda. Ei, eri, eri. Seiko baba. Seiko tenzi. Ndinonamata baba mukati menguva ino. Ichiti hondo kune hondo baba. Hamungasiye vasina makai vachiparadzwa newakaipa. Ndiri kunamata Baba mukati meino nguva Tenzi Jehovha. Bvumbamiro yenyu Baba ndoyandakukumbira kune muranda wenyu Tenzi Jehovha. Igowanika munomuwandisa mumapapiro enyu Jehovha engirosi dzenyu Baba amuna masimba. Eria! Tenzi, zvakanaka Baba. Ndatenda. Haleluya. Ameni. pamusha pano vanorema vanorema ah, ah, ah. ndomubatsira ese kukomana manado hmm, orit ndosaka musuya ndiri murenje yemugomo paye ndashati mafesi evanhu vandakaona kupi avana apa ndofanira kuita something ndoda kuti ndibatsire murume uyu bhozi ndakasamubatsira murume uyu mukoma wake akaipa hmm, kana iri basa racho handifunge ndicharamba ndichikundi nyangwe shanda shandira munhu akaoma kudai hmm, hmm, hanyika yakatakura kurema nyika yakatakura kurema maiwe aiwa asi ndozvati nezita rajesu tinokunda hatingangopfeka nguo idzi mahara ka hatingangopfeka nguo mahara tinovabatsira chavabatsira zvavo but pano panorema vamusha uno zvakaoma hama dzamwari

Sina rusunungu kwenyu. Ah, moses vanostaura. Ndakasha ndakawira. Vanostaura unenge ungopepuka pepuka pakati peusiku ka. Zvingotomutsa. Ndarota chakati. Eh, ndazorota chakati. Eh, mkoma ndarota vakapfeka chichi mfesi yegudo chi. Plus chimwe chinhu chotondinetsa ndicheko zvipfeko chaizvo. Ndakutozikana zvemukara nemuneka dress kaka. Nditongora, andrina ndakurwa kabhachi kaka na mkoma. manje maiguru ava maiguru ava vaupfekedzani navo kavaya vadhafu manje vaitombokupa dzimwe nhumbi ah, muri madzibaba ah, tiri madzibaba rega ndimbosvika parenji apo sezvo nhasi chishanu kudai mamuka sei ah, ndamuka mba mene mamuka sei tine zvinhu zviri kumbotinetsa mumba muno mushuwa eh, ha taitotsvaga vokutonobatsirwa tatotoendepi shuwa taida kutobatsirwa maizvo atatokuonai eh. totoenda tose aiwa handione kunge pane need eh nekuti ah, ndakatanga kutokuzivai imimi ndisati ndatomboziva musha uno ndakati mumwe musi ndiri mukati merenje ndakapiwa hope dzandakapiwa pamusoro penyu but chakandinetsa nekutambudza tandisati tambosangana nguva yese ndaishaya kuti zviso zvenyu ndakambozviona kupi mm. ekuti zuro madeko ndakati ndichinonamata izwi rekudenga rakantaura richiti baba imimi hapana mazuva mairi matatu ndaona gomba mberi kweuso hwenyu oh. kufa chenzi zvakanaka baba ndinotenda baba ndinoona mazita renyu rakaiswa mukati mehari rakaputirwa nejira dzvuku kwatakabva kumusha ikoko zvakanaka ibaba ah vanhu vari kushereketa mainzwa kuti takaberekeswa kwatakabva kumusha three days tichingotendera ndizvo zvinhu zvaititenderedza izvi kwete baba mukati memusha uno watigeri ndikuratidzwa musha uno wakatakura kurema eriya baba mune hana hana ndinayo nekuti ndikutaura handisi kuti hana yekufemesa eh. ndikutaura kuti mune hana yakasimba here yakasimba zvandida ndinokutaurirai mukati memusha uno zvandiri kuratidzwa nezvandiri kuoneswa neizwi rekudenga zvinondiremera baba ndiri kuonei madzibaba anonzi manake ndiani manake ndini ndini manake Tenzi, tenzi. Baba vari kudenga handiti baba. Ndiri kuona inini imboendai panze apa mumonotsika ivhu retsoka dzenyu. Ndimbokuitirai muteuro kuti tiganhure rufu ranga ratarwa pamusoro. Tenzi, tenzi, tenzi, tenzi. zvino havaurayi namukoma wangu here because nditongorota mukoma wachinja ita gudo havaurayi namukoma mukoma wenyu baba akatakura kurema baba wenyu varipi baba baba vakashaika vanakomana titambirirei ivhu iri muchandisira mvura yamuchageza mazuva matatu nekumwa vati baba wenyu varipi baba vakashaika wakambofamba ukunzwa kuti wakashaika nei ah, hatina yatinota tinoziva pakushaikwa kwavo jonasi ndinotenda baba ah, wakangodonha wakangoti pii ndokutowa ndobva mangoti mwana afa kangoti mwana wangu wafa mm. takambona kufamba famba hamukoma ndiwakati haasiyanai nazvo zvinowanikwa ndezvamwari izvi Baba ari kudenga anditi baba. Mukoma wenyu ndiye honzeri. Yezvese. Mukoma wenyu akatakura kurema. Ndinoratidzwa mweya yavafi. Tenzi. Ivo baba venyu apa. Nechana chake ichi. Mweya weri kudzungaira so yakaiswa mukati mehari. Haina zororo. Ndovari kuwanikwa chishandiswa. Ndimukoma wenyu aite mari. Papa vati handei munhu ari kuchishandisa mainzwi ndichaiwa basa munamato wandakuitirai baba munamato wandakuitirai uyu ini ndinonzi madzibaba maikoro maikoro ndinoisa hondo ndinodzora hondo kuhondo panoda hondo ndinopa hondo maita basa madzibaba saka muna chinhu chirimo muno asi kuvata mumba muno noizei chingonzwa tingoti pamwe shiri pamusoro pemarata Yes, bisha risiri rekunamata sekuru vako vaitwa nemweya. Mwari achatipa mhinduro. Maita basa madzibaba. Tinotenda. Maita basa. Igai ndisvike kurenje. Asi chandati ndikudzei musashandise munamato uyu. Eh, mukoma iye achiona. Imimi ngoitange munisina zvandakudzai kana pane zvaitika. Mwari anotipa mhinduro yake ega.

Peter aa aa aa ndatadzei kwe ndatadzei Yuma ndaida kungozamawo zvinhu zvandaida kuzama wani Kuchivi kumabhebhiko mabhebhiko munongouya musina kutaura Ngoma Chi ayo Yuma nake ndokuyamwa iwe Chiko ngoma Ah, ndokuyamwa iwe kutokumwa mukaka Kozvira izvi, zvipushe. ropa chaizvo Eh? izvo

One one one watouya. Ah. Security security wenyu anoita zvekuzo ndopomona kupfeka gemezi. Eh, paye ndaitotaura. Eh. Baba ndakazvitaura. Akavana manje. Hande hande hande. Ndaizviziva ndozvigadza mwana wangu ndiregerero ndiregerero. Eh ndakatadza zvangu. Ehe. Baba ndiri mwana wenyu ndinzwirewo tsitsi. musandipise nemoto kani andiregerereiwo ndiregerereiwo ndakatadza kana vanhu vacho pandakatadza ndakatotadza a ndakatadza nguva refu ndaida kuzamawo upenyu hwakanaka but

Ah, ndiani iwe iwe iwe iwe aiwa iwe ndibatsire ndibatsire shamwari ndibatsire Ah, ah. Hey, hey, hey, aiwa aiwa iwe chindiregererei kana ini ingondapotera wanda wanda kani Ah. Eri Hey. Vari kupisa, vari kupisa. Anza kuda ropa ravo. Eh. Kuda ropa ravo. Eh. Aiwa. Ndodzorera zvese kana ndauramba ini. Hey, hey.

Hey, yamunogara muchita haivhurwe munopinda bega mamunonamatira mba menyu munei ah, imba ipi yamaupenyu imba ani munhu wese anongopinda muri mumba wamimi tikutora rungu ramunoti harivhurwi baba ari kudenga handiti nda munotora zvinhu zviri mukati memba iyoyo nekuti mukanonoka uyezve mukufanira kutaura zvese zvamakaita nekuti ndaona baba muna maava mairi kana matatu mukaramba kunge mareurura Mutaure zvivi zvenyu zvamakaita. Reurai mupone mukoma. Ndaona gomba pamberi peuso hwenyu. Kufa. Hongu baba. Tenzi. Hayi chokwadi eh, zvakaitika ndezvekuti munhu wamwari aitsvaga kurarama Eh, shamwari yangu ndiyo yakanditora enda kwatakaenda nemen'anga ndakaenda saka kun'anga kuya kwandakaendaka eh, ndakauraya baba ndivo ndakatanga kuuraya ndobva ndauraya hanzvadzi yangu ndobva ndazouraya mwana wangu jonasakapana hmm, ndakutoda because zvinhu zvangu zvava zvakudaro saka papa pasina ropana ndakutoda kuuraya mnina mumana ah, ah, bamkuru bamkuru Munhu andakuda kurara ah, nake. Ah, ah, ah. Ah, ndegirio. Baba ari kudenga handiti. Hey. Chii zvanga zvakubata mukoma zvinhu? Kids. Zvakanaka ona uye kuti tine tichirarama tine pressure. Hmm, hmm, hmm. Saka shamari dzedu idzi tairarama nevanhu vane mari saka inini ndakabva ndangoteedzawo mutro wawo wakaitawo saka apa Baba muzvishuwa ichokwadi kuti itai motora zvinhu zvenyu uye nazvo ndotoma nguva Jonasi anozvitora. Eh, dai munotora zvinhu zvenyu Ndega. pamakanotora amai jonasi vanga varipo here zvinopanduka mberi izvi mukoma zvinhu zvakadai Saka zvaigara zvichi baba kuyeuka mashoko anga ndakakutarirai mazuva mairi matatu apfuura tamanda mayeuka mushuwa mani baba ndakakudzai baba ndikati ini ndiri bhanan'ana tauona ubananani baba ha toti ndariona kupenya bhanan'ana baba ha apa bhanan'ana rapenya kuita birawira ah, magona baba ah, saka zvese zvaiitika izvi zvanga zvine chinangwa azvisangana yuwi ringu hazviputike ringu malungu nokuchizama zvama tofesi inenge gudo yatainota ichigudo icho Ah. Ndakachirota chigudo ichi. Mazita kokumakwa. Mai zita ramanake riri. Ranga ratomakwa zita iri. Mwari wekudenga. Ah, Mwari waIbrahama, Mwari waIsaka. Ndinonamata nguva ino chenzi Jehovha. Paradzai hondo dzerima baba. Paradzai chose chakaipa Jehovha. Imi ndimi makati vatadzi ngauye kwamuri baba ndinoparadza tenzi Jehovha mukati menguva ino. Amen. Baba zvinhu zvinoda kuti chanozvipisa. Asi baba ari kudenga nditaura nditi pfuma yese yamunayo ine mari ngene ropa. Kutsva kuchaita zvinhu izvi ndokuparara kwepfuma yenyu baba. Sara ndisina kana chinhu. Ndinotenda. kana mota Hoku baba ndangoti pfuma yese iri kuenderana neropa kana iri reropa revanhu vamakanyora mazita aro apa nemashoko hadida chandaona chaenda mberi ndauda kuparara kwepfuma iyoyi ya ndiputirire zvese mukati me pane jira renyu ndikwanise kuenda ndinozvipisa ai kupisa

Takura izvi zvenyu tibude. Munopisa mega zvinhu zvenyu. Ah, Madzibaba maita Mordecai chaiyo. Mordecai murindi wepagedhi chaiyo. Ah. Ainda gamuchira Jesu nhasi. Ndagamuchira Jesu. Pfuma yakadai. Ah. Pfuma yakadai ndiyo. Amina, ah, mchazozviona.